Hello, in the mo ka video te min lo en sak zel a like te comment te subscribe te min lo pek sak zel avangin ka lawm lutuk aw. Vawiin chu enge kan tih dawn tih chuan kan pa nen hian kan in sak hi engchen nge an hman tawh tih vel kan va en dik kan va en vel dawn a maw. Kar hmasa lampang khan Kan en mumal thei lo va, hun kan neih lo bakah khua a vawt lutuk a len chhuah vel hi leng chhuak suh tu mah leng chhuak suh u, kalkawng hi tha lo va nge an tih vel avang khan kan leng tha thei lo va. Ka car hmasa lampang leh tum car engchen vel nge an lo hman tawh video tlem kan lak ho pawh kha kan rawn ti la ngak ngak chuan nakinah pawh kan va leng ang e engchen nge an hman tawh tih vel kha ka rawn ti lang chho dawn nia aw. Chuan car hmasa lampanga kan video te pawh kha min lo ngaihthlak sak a. Ahh min lo eng ti mai ang thusawi pawh thiam lo em em mai la min lo support chho zel avangin ka lawm lutuk thinlung leh tih tak zetin ka ka lawm thu ka rawn sawi e chuan vawiina ka rawn sawi duh chu ka youtube hming hi ka thlak duh a Juliet Chimiti hi a nia tunlai taka ka youtube hming hi maw amaherawh chu ka thlak duhna chu ka instagram velah pawh khan ka dah tawh a ka thlak tawh a Lalpa fanu duat tia khan ka thlak duh a, a chhan chu hei umm Lalpa fanu duat ka nih tak tak na hi ka nunah hian a lang nasa lutuk a, mi pawhin Lalpa fanu duat ka nihna hi ah awi min en rawh se, Pathian ka duh duh Lalpa hian ka duh duh min pe tih lampang ni lo maw? Amah erawh chu a tha lampang khan min lo en sak ula, Lalpa fanu duat tia khan ka thlak duh a, ah tun ka video in lo en zawh darkar thum hnu velah hian ka thlak dawn a, a chhan chu thenkhatin Ka you chu hming hi Lalpa Fanu tu an tia khan lo hmu la, ui hei chu Juliet hi ni lo vanga in ti in tih palh tur kha ka hlau avang khan he ka video a chhuah zawh darkar thum darkar li hnu velah khan ka ka you chu hming kha Lalpa Fanu duan ah ka thlak tawh dawn a ka Instagram te pawh kha Lalpa Fanu duan ah khan ka dah a I ti mai ang kan hming te pawh hi a rawbawih ka hming ka hming hi ka hming dik tak Juliet i tih te pawh hi ka ngai hlu lo tihna a ni lo va amaherawh chu Lalpa fanu duah dan khan ka dah duh ve hrim hrim a nih chu i hrethiam em Lalpa hian min lo duah lutuk a kha vang khan maw kha kha kha nia a tawng thleng min lo insak ru aw a i a sei dawn lo ka tih kha. Hei kan pa hmeltha em em pawh hi ka rawn ti lang ve hrim hrim ange hei hi kar hmasa a an zawh chen kan ti dawn a ni umm a ban vel. Hei hi chu vawiin tam an lo zo hman lutuk tuk a, kar leh leh pek velah chuan kan hman tawng an tih kha. Hetiang vel hi nia a chhung lampang hi min lo en sak rawh u le. Heta office. Hetah bedroom, hetah living room, kitchen, hetah living room, se lova master, restroom, kha kha nia. Chutah hian bedroom pakhat, chutah sawn bedroom pakhat, chutah sawn Solaia sawn ka pawh naka. Solaia sawn media room tur a nia, mahse media room kan ti lo ang a, rest room leh bedroom kan dah ang aw. Ka tih ang kha nia, chungah chuan ka lawn hrih lo vang a. Kan en chhin ila, hei hetah, au.

Mi company lian em em an nih avang khan thla khat chungin an zo vek hman thin a maw kha kha nia bak a tun lai phei hi chu in sak ho hi an an sa tha lo lutuk tih ve a maw um an thil hman material ho hi a tha tawh lo lutuk ni dang a ang tawh lo tih te a tam lutuk a maw khatiang vel kha nia zawhna hi ka ngah lutuk a ih Kan contractor in sakna lam apanga sakna lam atanga hnathawk te pawh hian awi he nu hi i tawng thei ngei zawh nangah a si min ti ngawt ang kha tia amaherawh erawh chu pawisa tam tak nena i kan lei tur nih vang khan zawhna neih zawng zawng hi thup chu ka tum chuang lo a zak miah lo a chhan ngam zak miah lo a a ni tur anga sawi ngam kha a pawimawh kha ka tia maw pawisa tam tak nena kan lei tur nih vang khan khatiang vel kha nia. Kan in hi Karha chhungah hian tam tak an lo zo hman a, chuan a satute pawh khan, a contractor te pawh khan kar hnih chhung vel min la pe rawh u, kar hnih a rei berah kar hnih chhungin kan zo fai vek dawn an tia kan tih tur zawng zawng te pawh min hrilh a, i kan in sak in sak a nih loh pawhin in thar kan nei dawn hian a tlangpuiin inspection hi Min pe tlangpui emaw a thlawnin anmahni company in an thlan kha min pe tlangpui a, in duh chuan nangmahni ni leh nangmahniin in la thei a, a duh in duh lo leh keimahni ta in hmang thei an ti a maw? Amaherawh chu in thar ni mahse keimahni leh keimahni khan inspection kha kan la duh a, keimahni leh keimahniin kan lak dawn chuan dollar zanga atangin sam khat bawr vel kha, Kan sen a ngai a, anmahni ta a rin awm e, ka pawi lo ve, anmahni ta kan hmang ang e kan tih nih chuan a thlawn a nia maw? Inspection kan tih hian kan in sak zawh hnuah hian min en sak ang a, ui an sak dan a ban te hi a tha em, a current te hi a tha em, an chawchhumna te hi a tha em, an aircon te hi a tha em, an khum te, an chhuat te, a structure hrim hrima hi min en sak a maw? Kha kha nia in sak thar ania, a thar ania a chhiatna awm lo ang tih vel pawh kha ni lo va, kei chu thar pawh ni se tunlai in sak hi chu an tha deuh in an sa tha duh lo a tih vel te kha ka hriat hnem avang khan ka tiang vel kha ka ti duh ve hrim hrim a, pawisa zanga pawh ni se sang khat pawh lo ni se a hlawk hi ka ti a chhan chu in kan lei hnuah hian siam that tur te va sawi dawn leh a, va complain leh vel ai kha chuan in kan luh hma a kan lei hma a, a vai a hriat kha ka duh maw? Kha kha inspection kha anmahni min tihsak dawn ni ta se, anmahni min tihsak chuan ti mai ang, anmahni leh anmahni nih vah khan aih hei chu nasa lo em aih sawi lo mai ang tih vel kha an neih tur kha ka hlau lutuk a maw? Keimahni leh keimahni kan zawng tan dawn a, nakin lamah pawh kar leh a nih loh pawn kar leh pekah, inspection kan tih hunah engtin nge an tih, engvel nge kan zawn, engvel nge chuti kha tih tih vel pawh kha ka rawn ti lang chho zel ang a maw. Kha kha nia chuan ka hnim hi kan phur tawh lut tuk a, ni chin a ka sawi tawh ang khan kan pa pawh a phur kei pawh ka phur, in thar neih turah khan kan phur a, a bil pek tur, a pawisa kan siam tur velah kha chuan a phur awm loh mah se, ni chuan ka sawi tawh ang khan, Lalpa hi kan kan chungah kan kan nei a, Pathian nei mi, Pathian ṭih mi, Lalpa ṭih mi kan nih avang khan Pathianin kan biail tur te a a pawimawh zawng zawng inchhung bungrua chuti kha ti engzat pawh a cheng tur ni mai la Pathianin min pe ang ti mai ang, Pathianin min malsawm ang a kan Kan mamawh zawng zawng chu min la pe em em ang tih rinna nen a nei tawp a. Pawisa via pawh hi Pathianin a remchang a remchang tun thleng kan tet leh te atang a, engmah nei lo. Ti mai ang school velah pawh pheikhawk tha pawh bun tur nei lo atangin Pathianin heti ang thleng min thlen tir hi keimahni thiamna, keimahni neihna pakhat mah tel lo Pathian min malsawmna liau liau a nih vang khan tun thlenga Pathianin min malsawmtu kan mamawh zawng zawng min petu hian A tawp thlengin min pe dawn tih rinna nena kal rinna nena kal kha kan nih avang khan maw khatiang vel khan hian Lalpa hian kei hi ka ni dangah pawh ka video ah te pawh hian ka sawi thin a ka chhungte hian min duat em em a ka tawngtai thin a Lalpa mipa Ka pa tur, ka pasal tur min duat em em pawh ka duh ka tia. Min duat em em ka chhungte ai let hnih let thum vela min duat pasal min la pe a. Kha a Pathian pawh hian min lo duat ve hrim hrim a ka mamawh ai tam. Mihring hi chu Pathian hian kan mamawh ai tam. A let a pek hi min duh lutuk tih hi min hriat tir a. Rinna nen hian kan kal tawp kha nia maw? Khatiang vel kha nia. Milo tawng chai sak chho zel ula nakina in kan luh dawn velah pawh in luh in lo tel vek dawn nia India ram atang vel Mizoram atang vel khan in lo thlawk anga kan inah te kan thleng anga chaw te kan ei khawm anga buai te kan chhe vel dawn nia aw ka tiang vel khan nia chuan hei sawi tur tam tak ka ni a ma ama era chu nichina ka sawi tawng khan tun tum ka video hi chu ka ti tawi ang ka ti taw kha maw kha kha nia ui ka phur ka phur, huphurhna, setena min thlenna kan ti dawn mi setena pawh hian awi eng mah nei lo, chuti kha tih lo thleng ta se, hna thawh lo nei lo ta ula eng bil nge eng tin nge in in man in pek ang tih vel thlenna hi a rawn lut nasa lut tuk a, amah erawh chu tun thlenga min chawmtu, tun thlenga kan mamawh min petu Pathian hi ka kan harsatna tur aiin a lian zawk, kan harsatna tur zawng zawng pawh a zo fai vek tawh, a hmu vek tawh, ka naktuk tur lo thleng tur ka naktuk emaw a tuk leh emaw chatuan thleng in kan ti hlawm i a a awm tawh kan pa kan nei avang khan kha rinna khan min ti nghet a amah erawh chu Satana pawh hian min thlem duh ve lutuk a khatiang vel kha nia maw amah erawh chu Satana kha kan hneh tir lo hrim hrim ang kha kha ni tawp mai kan rinna ah hian kan in nghat tawp a neih pawh nei lutuk lo mah ila Kan ring hi ni tak mai, rinna, rinna chauh nena kan rakan nia, inchhung bungrua eng nge, engtin nge kan luang tih ve eng nge zero atanga inṭan tur kan nih avang khan maw a chang hi chuan ka ka ngaihtuah thui lutuk hian keimah leh keimah hian chhungah hian hlauhna a awm ṭhin a, amaherawhchu chu Pathian hian chakna min pe a, i rinna min pek avangin kha rinna nen khan kan kal ang a. Kan kan kal chho zel a, rin kha rin na bawk pawh khan inchhung bungrua kan mamawh te, a kan bil tur te, kan in pawisa pek tur zawng zawng kha min la pe dawn, min la pui dawn tih ka hriat lut tuk avang khan kha khan ni mai. Ti mai ang te rawh hei. Awih ha. sawi tur hi ka ngah lutuk a sawi thiam bawk si lo tih ang vial kha ka nia maw chuan tawngtai na ah khan min lo tawngtai sak zel u kan tih na ni chu min lo tawngtai sak zel u la a tawp thleng in pathian in min kal pui a a rei lo te hnu ah pawh fa te min la pe dawn te kha tiang vial kha nia kei phei chu i phir ka duang aw hmeichhia phir pathian hi kan duh duang dil thei ni ila phir ka duh amah erawh min pek ang angah khan lungawi chu ka tum a ka lungawi dawn tho a amaherawh chu phir hi kei chuan ka duh lutuk a maw khatiang vêlah khan emaw sawi lo tur sawi lo tur tur pawh hi kan lo sawi palh a min lo hre thia ngul a chuan kar leh kan inhmu leng a kar leh a kan in hi an hman hman chuan inspection vel pawh kha ka rawn ti lang vek tawng a chuan a chung vel pawh rawn ti lan hun tur ka nghak tawh lutuk a maw kha khania a tawp thleng min lo en sak avang ka lo awm lutuk aw kar leh kan inhmu leh dawn nen zavaiin bye bye ule